dumelang gape o ke lucky o bua setswana se se monate re simolotse ka our series of interviews um jaanong re tla leka tota go sobolokanya kgang ya rona ka setswana le ka seesemane gore bontsinyana jwa batho ba kgone go re tlhaloganya jaanong ke kgwedi eo bangwe ba re ke kgwedi ya movember mm. eh bangwe ba re ke kgwedi ya tota awareness mm. ya disability mm. um nna gompieno ke tla ke tla leka go lebelela tota kgang ya awareness ya go tshela ka bogole mm. yaanong gompieno ke na le tsale yaka e ke e ratang mo go maswe gore re tlotle fela bona jaaka re ntse re re lebile kgwele ya dinao fa mm. eh, kids are playing football go monate man go monate raitso go monate thata eh mm. letsatsi la gompieno re theogetse re berekile thata re bagame dithaba he rrajo hey makeup o evaporatile yaanong um re re tse nako e man go tlotla um jaaka ke go itse jaaka o nkitse go botlhokwa gore batho ba itse gore batho ba ba tshwanang le wena ba teng ba tshela um ebile ba dira go gaisa batho ba ba ithang ba re ba feletse mo maotong mo matsogong mme bokoa bo bogolo kgotsa bo botona go gaisa e le bo bo mo tlhaloganyong mm. ka gore bogole bo foo go ya ka nna jaanong rara o mang o tswa kae o tsene sekolo kae mm. eh, rara leina la me ke letlhogonolo mosiele quinton ke eh, bonetswe teng ka fo ikagileng ka fa mme ko dinokana ko dinokana um selo sešwa jalo e be ke tla ka go tla go dula ka kwano Mo dina- mo dingwageng tse le tsa malobo pela ga apartheid e be ke tla ka kwano ke tsene sekolo ko tlamelang special school eh, e le sekolo sa physically challenge people ke tsene sekolo ko ko mahikeng ko gelexpane e leng gore mm-hmm. nakong ga ke bolelela batho ka yone but gelexpane ke ko kae le nna ne ke ne ke na le go utlwa ka ka gelexpane ee mm. eh, ke ko dipolasing tota and wa utlwa re ke gelex pane um mafelo a mantsi ka kwa tletse ka bo dipane gelex pane makos pane vet pane cry pane jaanong ga le ke ne ke utlwa rre mongwe a bua ka ko ne a re gore ba tle ba reke dipane ala ga o e lebeletse go tswa ko godimo ka re gate ke panenyana jaana ka mokgwa go agegileng ka gone banna mm. go gontle go gontle thata rara mme re itumelela gore pane e go raya gore e go botswisitse ba nne e n- e- kore e dile gore ke ke butswe o nne motho tota ke nne motho wa kore itse gore ke eng? motho setšhabeng thata Mm. yaanong go raya gore ga o le ko rara tlogele expane Mm. a ke grade one go fitlhelela grade twelve kgotsa go nnile jang um nna ka nako tse ne ke santse ke tsena go ne le bodi sub a ya sub a ke simolotse go sub a um ke grade zero until grade twelve ne ke sa batle go bua gore tota rona re batho ba di sub a le nna ke foo ke foo ke motho wa sub a rara go raya gore motho wa bodi bodi eighty mang mang a kry wa bona mara ga ba ntebeletse jaana ba iponela hela lekolwane hela le le na le dingwaga yo tse di ko tlase jaanong go itlhokomela rara go itlhokomela itlhokomela mm. jaanong um go ra o simolotse ka mophato wa wa wa wa ntlha go fitlha ka marematlong um mm. mme jaaka re setse re kaile gore o motho o tshelang ka bogole mm. go raya gore o kopane le dikgwetlho a re bue fela tsa kwa sekolong um sa ko sekolong eh, kgwetlho e nne e le gore e ne ke na le one kgang ke gore ne ke sa ikamogela mm-hmm. ke godile ke ke ipona ke tshwana ke le nosi batho ba le bantsi ba tshwana ke ipotsa gore go tlang gore nna ke seke ke a tshwana le batho ba jaanong erile ga ke tsena ko sekolong ke a fitlhela e le gore go na le ba bangwe ba e leng gore eh nkare gongwe ke botokanyana mo go bone ba bangwe ba e leng gore ba tsamaya ka diwulche kore ke bona gore oh, it is not me re bantsi re farologane jaanong ka simolola ka tsena mo processeng eo ya gore ke kgone ke ikamogele mhm. jaanong ile go lemoga gore okay go raya gore ga se nna fela go na le batho ba e leng gore ba tshwana le nna enya botshelo go raya gore bontse jalo e ka simolola go ithuta jalo ke ya le bone ke ba ithuta le bone ba nthuta mme ke ne ke le motho o tlhaga ke ne ke ke betsa ka letlapa ke le karate jaanong go ne go le thata ka gore kgwedi ne ka se ka feta ke sa bitsiwa ko ofising fane le gore ke kaleditswe mongwe fela ka kiki ya ga fanda morara motho o itseng ke nna gore tota ga re gola um go tshwana le yone kgwele ya dinao um nna ne ke bidiwa ra dikgomo ko sekolong oh, ka gore ne ke sa itse go tshameka kgwele ya dinao mme motho a tshwana le wene ne re re tshameka le ene o bona gore norman um talente e ntse go lofa letlapa ga ke batle go bua um ne re go itse ka letlapa um mme ke solofela gore tota ke nngwe ya dikgwetlho tse e leng mm. gore o iphitlhetse e le gore ka gore no le mo go tsone go tswa mm. mo dikgwetlhong tseo no o tshwanetse o dire sengwe se e leng mm. gore ga se tsamaye ka tsela ke ka mo o reng no o iphitlhela lo ko ofising ya ga mokgogo ee. nako le nako nako le nako ee ka gore go le gantsi ne o fitlhela motho a re bona gore o ntse yang jo bona sego e le yanong maikutlo na a tlola ga go nna jalo thata ee Thata. jaanong be ke lwa e bolo and-e ke ne ke le motho o- o reng ga ke lwa ga o sa tswe madi go raya gore ga ke ya go ira sepe go ntse jalo Ee. jaanong go raya gore wa wa kgona jalo wa wa fetsa eh, mophato wa gago wa marematlou mm. um jaaka o setsong kaetse mm. eh a dithuto go go feta foo o kile wa wa di lebella e seng ko ntlheng ga ga dikolo tota mm, mm. eh o ka tswa o ile certain certifications o kile wa ya kae kae e rile fela o tswa ko sekolong mm. gwa be go nna jang Eh, rara o itse ebile ke sengwe sa dilo tse e leng gore batho ba bantsi ba e leng gore ba phela ka bogole segolobogolo ko sekolong se ne ke sena ga eh, o tswa kwa o nna le nna ka personally ke ne ke na le fear ya gore ke eng se ke ya go se dirang ke tsena mo new environment batho ba ke sa tlwaelang go tshela le bone ke ipotsa gore ke a go tshela jang le bone mm. wa tlhaloganya mm. jaanong e be ke ke nna mo gae mo ile go tsweng ga ka ko sekolong ke fitile ka nna mo gae mo go ne go na le youth center oh. e jaanong ile ga lone youth center be ke tsewa ke marvin marvin skifontare cause na dira di-drama hey. antare mata kana go na le go na le youth center ka gore dira di-drama eng ga o batla ga go leka o ne o ye fela ka ko bona rirang e be ke gore okay nya go go siame rra e be ke ya kako Ee. ga ke tsena kako ke ga e nna gore ke gorogela mo love life all right ee ka ngwagolo wa eh, eh, ketepedi some le bongwe 2011 2011 ee ka ga ke tsena ko love life ke sa itse sepe ka love life ba nna ya nna gore ebile ke gakolola sentle e se ke ne e le beke ke le ko teng ee e be e nna gore the following eh, week go iwa ko mafikeng mhm. re tshwanetse re go dira mhm. presentation and ne ke sa itse sepe ka love life eh nne go na le mme o mongwe ne ke mo rata thata ba re mme tshireletso yana a le strict yana o tlile ko go nna ntha re mona eh wa itse love life ke love life ka ga ra love life ba tlholo ba tshameka di game ba ile a re mm, a ra ga re fofe tsa buka e o lebelele o bale ka love life ile fela ke sena ke fetsa go bala ke santse ke mo emetse gore o tlatla ka go tla tututu ya bana ba dikolo yana e nna re tshwanetse ke ba tlhalosetse gore love life ke love life ke bona jaaka o file oh, tshono nyara ra itse ka diralo ka botswerere le bo le bopelo entle o itse gore ke yana go ga ba simola ba ba thologela go go nna jaanong ka ga ke simola yanong ke bona gore okay yanong e be ke le moga gore ke na le go na le sengwe se se leng teng ka nna Mhm. lentswe lentswe le teng ee um phisego e teng phisego e teng um e e leng gore motho ka senamana ga ka ke a e bona ka gore o bona sa se ke se bonang Mm. se ke- se mongwe le mongwe jaanong mo bua setswana se se monate a se bona a se bonang o bona motho e leng gore ga a ka ke a mo tswela mosola Mm. mme se se mo teng se se ka foteng ke sone se se botlhokwa lentswe leo lentswe bua ka lentswe leo batho ba ba go utlwe um lentswe le ba ne ke tla re nako ke bua or ke ke dira di joke o tlhanetse go tsamaya rengwe itse mona o ka re o ka o ka re o ka bera go radiong o ka re o ka wa tlhagelela mo TV o le le ya nong ka ga ntse ke ya ke a bona re mare le ntswe le o ka re le ka le ka mperekela le ka mperekela ko re be nna go rama ke rata go dirisa bagasi Hmm. le mo television o fitlhela maybe gongwe ba go na le motshameko mongwe ne ke rata go ba itsise ee wa bone go na le rre o mongwe o teng mo dikgannyeng fa ke mo rata thata re eh, re easy re easy re easy mola thata re mo gaetsho moporesidente Cyril Ramaphosa o buile jaana le setšhaba mo mopuong ya gagwe re easy ne ke itsa gore ke a go leka mme re o ka re o tla tsaya trophy utlwa jaaka ke kgatlhega ee jalo go tswa foo ke ga e nna gore no um e be ke lemoga gore go na le dilo tse dintsi tse motho a ka di dirang um e ne a re ke le ko sekolong ke ne ka gagautana le teachere nngwe re buisana ka mafoko e nna gore o tse wena o tletse metshameko eng ga ke bone wa go tswelela mo botshelo ga ke bone wa go irang wa go irang e be ke mora kere yaka re tle le fa yana re mo sekolong ga se botlhe ba tlong go a tertiary ba phasa a se botle ba e leng gore ba go universiteng papa go na le ba bangwe ditalente tsa bone ke tsone tse e leng gore mm. di tsoga di ba dijo mo tafoleng wa tlhaloganya jaanong be ke lebega gore ke motho ko sekolong ne ke dira dilo tse dintsi thang mm. ke ne ke actor ke opela ke bina ke nna mc ko re dilo tse tsotlhetse gopola ka tsatsi le lengwe ne go na le moletlo ee

Why- why not? why not Why not? Ke- ke- ke- ke- ke o tie massive wa ntlhaloganye. Yeah. Eh, bra ko ko- ko busy wa ko wa ko the throne O agro- bra- bra ko breezy a ne man ke a frostana bo ke tletse ke tletse my out o nketsetsa story man wa frostana re foo yaanong go raya gore wa- wa- wa- wa- wa- wa itemoga le go le go tlhaloganya gore tota o ka fitlhelela mm. se o se batlang ka talente ya gago jaanong sentle ebile o kile bona o o na le talente o na le dilo tse dintsi tse o batlang go di dira ka nako tse dingwe o fitlhela o se itse gore ga te talente ya go ke efeng ore o lekeletsa se o bo excela mo go sone o lekeletsa se o excela mo go sone um ke ne ke tshameka kgwele ya dinao mhm. ke eh, re ya re tshamekela fo ba e bitsa p d soccer mm. ee ne le seven aside ne nkile setse ka tlhophiwa mo squateng sa eh, aforika borwa sa disability tshwanetse ke ye ko eh, brazil jaanong e go sa kgonagale ka ntleng ya di-category ka gore um um bogolo ba rona bo ne le di-category gore ke bomang ba ke bomang jaaka nna nna ke bogole ba me ke continental eh, web upper two limbs banna go na le go na- go na le go na le eh, cp cerebral palsy Mhm. yaanong kgwele ya dinao gantsi ne e wela mo cerebral palsy yaanong o sa o sa qualify go tsena ke sa qualify ke ka moo e be ke sa kgone gore ke brazil mme modimo o mogolo go raya gore ga nne o ile brazil nka bo sefa Eh, ee gone rara gone e berekile Ya, e berekile thata ee Mm. yaanong e re le tota o iphitlhela o le foo wa bo o bona gore okay kgwele ya dinao go raya gore ka gore ma tota go eme go jang eme jaana Ba- tla ba- ke leke gape se se sengwe sengwe e be ke dira table tennis le teng ne ke ntse ke le montle le jaana ke santse ke le champion ka ko eh, youth center ba itse gore ke nna ke tshotseng lebanta ne ke re ke tla go leka yaanong o nthusitse ke champion um eh, motho o kileng setseng kile ka tshameka le tshwariwa le hipi ke bone ebile maloba a ga ke kwadile ka yone ka ga nthare monna wa nkolota ke santse ke batla go kopana ke moletse ka rara etso ke go emetse tshwariwa le hipi o utlwile ee. mm. jaanong ebile ga ke tswa ko table tenniseng eh, ka ga ba simolola bua ka mengwaga jalo le jalo Ee. e be ke tswa ke dirile le running ke tabogile le oscar pistorius eh re o bagaetsho no no no o tla re o ga ke itse Mm. ke motho le ditalente tse dintsintsi ne ke re ke bua ka lereng la seeng mme eh, e tla e tla tswa e tla tla tswa tswa monate monate ka Setswana. ka Setswana Mm. yaanong go raya gore tota ke setswerere sa sa metshameko e farologaneng eh wa taboga le Oscar hmm. le yone wa bona gore no ke excela thata go lo fa tla ke fokotse nya wa bona ya Oscar yone raitso e ne le masisinyana ka gore ro eh ngwaga le ngwaga ne ke itraina jaaka ke kgona mme ne ke sa mo fitlhelele no sa mo fitlhelele ka re nya gore ka gore wa kgona fa tla ke tswefa ke tswefa ke gopola sentle ga nne ke tlogela eh, ke tlogela mo go tsa go taboga ne re ko bloemfontein ke ra coachera ke mora ke nna ke sa tlhole ke batla go go taboga Morano. ne ke tabogala bofelo gompieno a ba itare ke a tshameka Oh. ile ngwago o latelang ba eh, ne ke sa ya ngwago o latelang ka ga ke utlwa ditsala tsa ka dimpelo ba re monne ba bitsa dina la gago kwa gote ba go emetse mo trekeng Wa re nyala e seng. kara eh, ke lapisitswe ke go seka ba gaetsho go tlhola ke tabo kana re ruri na tsamaya jaaka go itse go itse a mpheta e ka o ka re keng o eme a be ke bona gore ke ke tlogele ah o nna le ithusitse. nna le mosimane mo ne ke tsena sekolo le ene o n- o- o o nna ko gopane ba re modise mosotho Ee. Mm, le ene le ene o te ke ene na na a kgona go mo leka mme tota ne go tshwana no go tshwana fela yaanong gore a re wa bona gore no tla ke tlogele go taboga Ee. wa boya kae ile ga ke tlogela go taboga be ke tsena mo go tsa serala tsa Aha. tsa mo- eh, tsa- tsa- tsa di-drama tsa di-drama ee ke gorogela ko mamoviki Aha. Mm. ke a tsena mo di-drameng raetso ka ira bontle thata re tsamaile ramotshire dikolo tse dintsi mo ramotshire mo Mhm. ba ba bantsi ba nkitse ka mosaraleng Aha. erile ga re tswa mo mamovie ke be ke tsena be re itirela mokgatlho wa rona gape wa di-drama transformers arts organization Mhm. e ne ke le modulasetulo wa teng e ne e le na modulasetilo e be re tsenela competition e nngwe ya e bidiwa beyond 2000 e ko rustenburg e leng gore um ngwaga le ngwaga ba mhm. tsa batho ba ba fa tshono ya go ya ko america ka go diragatsa ditalente tsa bone e le gore go na le di-sponsorship eh, go na le madi a tswang jalo le jalo e be ke tsaya setlhopha seo sa ka re ya ko fitira re dira bontle thata re fitira re dira bontle thata e be re feleletsa ke tsene mo team south africa ke obtainile di-medal tse three gold tse pedi le bronze one e ke dira monoloko ke opela e be ke dira jive le ikutlwetse ee. re o mo seraleng o kotsi-kotsi um mm. eh, ntse re le fo godimonyana ga thaba fale a ba tlhabeletsa pina re pula tsa letlhogonolo oh, nkile ka re ka e leka mme o kgonne gore ena e tse fo nne e le teng ee. ke e beile fo a isa ko mankaleng ka leng ga ke batle a ka tla opela a ka tla ntseela batho ba bua setswana se se monate a go bula kgwaere le bone ee. yaanong um mo go yone kgotsa lone leeto le la gago le la, la mo seraleng la, la metshameko re bua ka sports mm. eh le go kopana le batho jalo o, o ba rotloetsa mm. ke, ke, ke rata kgang e o kileng wa ntlotlela yone gore o kile wa ya go gongwe ko o kileng ya nna gore ke khoso e ne e le gore no e tsenetse le batho ba e leng gore mo meleng ba feletse Mm. mme wa wa diragatsa ko re tlotlele ka leeto le o ko ne ke diragatsa ko teng all right ke ne le ko ne le teng ko Rustenburg ga nne re train yone one fo- eh, re- mo re le ka fa tlase ga mokgatlho o bidiwang one foundation Mm. e re ipaakanyetsa go ya ko eh, america los angeles yes jaanong eh ne re le bantsi thata eh. i think re ne re ka nna about bo ma 60 something mm. re feditse re le 19 mm-hmm. jaanong um ba bangwe ba ne le batho ba ne ba iketse fela go tshameka ba bangwe ne le mm-hmm. batho fela gore ke di-drama go siame eh. jaanong ba bangwe e go ne go na le seo sengwe le tle re se bitse bare ke popha le nna mo sera le mo le ntsha le thuba mo pelong le bua ka di-challenges tsa lona mhm. gore ke eng dikgwetlho tse o iphitlhelang mo go tsone mm, so morago ga gore ke fetse go bua ke bua ka botshelo baka ba bantsi ba ne ba tsholola keledi ba bantsi ba dule ba rotloetsegile ba re mare o itse ga o tsamaya fa le le dijo tse o tlholong o di dira o tshega o irang dilo tse o fetsang go di bua no yana ga re kore o ka re ga di tsamaye di go dira wa re makatse ee o kgona yang sentle sentle ee ke ntse o se kgonang o kgona yang gore bo itumetse yalo mme o sa tswa gore bolela dilo tse di utlwisang botlhoko jaana ke bara kere um go ne go nna le re mongwe ne a tlhola tla ko sekolong ba re rejoice mm. na dira mo mo sanlam um ko dinokana kwana mm. jaanong reo ne le re o ne a tlatle a re motivate e re le ma grade twelve nna a bua sengwe e be ke itseela so seo sena a se bua re mo botshelong le ga go ka nna botlhoko jang le jang e choosetse go nna happy find happiness mo gare ga matsubutsubu a o iphitlhelang o le mo go one ao mm-hmm. lebelela tse dintle tse di monate tse di go dirageletseng mm-hmm. lebelela tse dintle tse di go itumedisang kgona le gore o lebelele tse di go utlwisang botlhoko mm. jaanong ke be ke ithuta go ira jalo go ira jalo mme irile ga re tswa kwa ra e tshoko ra stenbeke go ba bantsi ka ba ntha ba re nna o bua nnete o inspire-rile le nou yana ke ke ke nka emelana le lefatshe nka emelana le dikgwetlho ka story se o fetsang gore bolelela sone utlwa jaaka le nna ke tlala pelo e le gore ke nna motivated go utlwa kgang eo ke gore eh kgang yo fetsang go empolelela it mm. doesn't get old at all yeah. it doesn't get old and it hits home nako le nako um yaanong wa iphitlhela e le gore o dirile jalo eh batho ba ba tshwanang le bo Denzel Washington mm. mebereko ya bone e, e bolokesegile ka gore ga wa ya Los Angeles eh batho ba ba tshwanang le bo Will Smith mm. ba ba sentsane ba tla tshela jaaka ba tshela ka gore ga ba kgona go a los angeles um nna ke go itse jaana re kopana mmogo re godile mmogo tota mm. mme tota gore ke dirisane le wena ka nosi um go na le lenaneo le re le bitsang re re ke lemao le le monate eh mo radiong ya bokone bophirima radio station o iphitlhetse o le fo jang le gore tota o dirang koo eh, raetso um eh, ga nne ntse ke le teng ko ko rustenburg kwa ebile ne re ipaakanyetsa go ya national arts festival ko grahamstown um mhm. eh, yaanong fo ne le project ya bobedi ke le mo eh, drameng e bidiwang son of the soil mhm. e ne e bua ka moses kotane jaanong e tlagale ko campaign go ne go tlile um station e sengwe kwa radio mafisa ba tlile go nna le function mm. jaanong e be nna gore ga re le ko ba ne ba batla motho o ka ba tshegisang jalo le jalo e be nna gore re director ko ba ra rene ke na le mongwe e leng gore a ka le tshwara sentle ile ga ke tsena kwa e ke lentse ke ipitsa jalo ile ke tsena kwa ke introduce fela gore dumelang bagaetsho nna ke nna quinton toxta mosiele the man with the golden voice ke tlo go letsa gompieno wa tla go ile ga ke fetsa fo e be go re mongwe wa mpotsa re e le go bereka ko radiong ka ra ke bereka ko radiong a re mare lentswe la gago mana ka tshwana ke go bereka ko radiong ke ga e nna gore ne ke ya national art festivaleng ke ipoleletse gore ga ke boa kwa gongwe ke tla go leka sengwe ko ko rustenburg ko mafisa jaanong le gantse ke le mabe ke utlwala ka bokone bo primary go na le radio mo lapeng mo e, e tla ribolwang ee. ee, mme ebile go tla nna le bo di-audition jalo le jalo kare go raya gore ke ya go tshwanela ke gore ke ko ebe go diragala seo se sengwe se e leng gore ga nkitla ke tsamaye ke se lebala ebe ke ya ko mohapa ee ko mohapa ne ke le mo le mo ne ke na le ne go na le committee e nngwe ba bitsa ltq ltqc ee committee ya teng mhm. so ile ga ke tsena ke ile go go go tletleba gore ba gaetso kana ga ke se ke kry-e melaetsa jalo le jalo mme o ne a dira foo e wa tlaka a nthare o itse gore ke ngwanake o na le voice e nngwe e ntle ya radio ene wa go bereka mo radiong e be ke mara kere ke a leboga mama e, e, e ke a leboga tanki ke ke le nna nka eletsa gore gongwe nka bona ka bereka nka bereka mo radio and guess what after two weeks ke ga nna gore go na le di-audition be ke ya di-auditioneng ko di-auditioneng ke tsamaile fela ne ke sa tshola sepe ga ke tsana ko fitlhetse batho ba tshotse bo dipampiri jalo ba ipractice ba hmm. dirang ka ga ke ipotsa gore a mme ke tle mo plaking ya rake nna ke sa tshola dipampiri go diragalang ee o le ga ntse a ba alefale ke a lebelela gore e seng gore ke tsamaye bagolo mara ke ntse ke ntse go na le something ka fo gare se re ne man you have been doing this for a long time kgale o ntse o re o na le ditšhomi tsa go nne o ba gasetsa o ba mm, gasetsa jalo mm. e le gore o tlo bo palwa keng o susiwa keng a ka nna ka nna ka nna until be go tenyara ke ka nse ya gago ile ga ke tsena kwa retso ka ga ke kgwa mollo a ke kga ditlhase o nkgopotsa ga- ga- ga- wa tsitsibanya wa ba tsitsibanya betsa ka duo tsaka tse di kotsirileke ya itse ke kga- ke kgang e ntle mme o kgona go lemoga gore rara um ga ba go raya bare this, this was not by luck Mm. e ne e le gore tota your, your, your, your preparation throughout your years your tribulations throughout your years Mm. ne di go preparela this opportunity ya so re ka se ke ra re o nnile lucky eh tota kgalo ntse o ipaakanyetsa o ipaakanyetsa tšhono e tshwanang le mme anong o o dira ko ee ke dira ko bokone bophirima f m radio mme ebile um bareetsi ba ka ba nkitse yaka quinton clockstar mosiele the man with the golden voice the smooth operator the minister of love hope and affairs everywhere where i turn heads the midnight history in the morning jector the prince of the airwaves There were none before me, and be, there will be none after me. Therefore, it makes me the one and only to give you satisfaction in a whole lot of action. Bang. Oh, oh, oh, oh, oh. lo utlwile lo utlwile bagaetsho um ga go tsetlo le go kgonagala gore nka re ke a bua yaanong go raya gore le ikutlwetse retlocks um o ko rediong um o bereka jalo every every day yeah monday to friday go simolola ka ura bosupa go fitlha ka ura bolesome seven to ten seven to ten mm. yaanong um dikgwetlho tse o kopaneng le tsone ko mmerekong um dikgwetlho tse ke kopaneng le tsone tota ga ke ga se dikgwetlho tse di kalokalo fela ne le go tobetsa metšhini e le jalo le jalo go nna familia le yone setegeniki e, jalo fa dikonopo nako ntlhele di le kgakalanyana mme ke ikgoletsa ke a- ke a di latelela Wa tobetsa. ke a di latelela dikonopo tseo jaaka ebile e re na le station se se ntšhwa ba agile di-new studios Yeah. jaanong software ya teng le ka mokgwa o di otse le dileng ka teng di ne di se bonolo yalo mme ebile gantse ke practice eh ke tsamaya fela no o ya tsamaya ke fela di tsamaya fela mme go raya gore tota re leboge station sa sa bokone bophirima um mo e leng gore se se dirile ka natla le go leka gore dilo tse ba di dirang le tse ba di tsenyang ko studiong mm. ke tse e leng gore di kgona gore batho ba ba tshelang ka bogole mm. ba kgone go di dirisa botshelo bo nne botlhofo gore ba kgone go excela mm-hmm. re ba leboga accessibility accessibility mme ebile ga o le gantsi ko tirong kwa um ke tle ke ba raya ke re o fitlhela go na le sengwe se se se diriwang jaaka tsone di-software tse Ehe. ga nna ke kgona la go palelwa ke eng wa lo tla palelwa ke eng Ga nna ke kgona gore re ka go ra re le wena o ka Ee. excela go nkgaisa Ee. mme anong um re tlhockstar um the man with the golden voice Mhm. um fo o leng teng o ipona o tla nna kae mo isagong eh, reso fo ke leng teng fa ke tuka malakabe ke tuka ditlhase um re na le mokgatlho wa tsa drama jalo ke mhm. santse ke rata television ke santse ke rata theater go diragatsa mo seraleng mhm. ee mo nako ke tota ke batla go bona ke tlhagelela mo mo screening jalo ke batla go bona mokgatlho wa ka o godile wa di-arts o rotloetsa ba batlang ko morago um probably le nna ke nne le setudio gongwe se e leng gore batho ba ba na leng ba ba tshelang ka bogole ba ba inyatsang ba ba ipolelang gore gongwe it is the end of the world ke ba goge ke ba nokele ke ba bontshe gore dilo tse di teng di a lekwa mm, ba se ka tshaba go leka motho go lekeletsa rre ee gate motho malekeletsa mm. motho malekeletsa rara mm. yaanong go raya gore motho e leng gore o lebile gone yanong mm. o rile o batla go tlhaga mo tv rra eh, eh. o mo tv go lofa oh, o mo tv go lofa ya bua setswana se se monate yaanong um jaaka o setse o ikaile jalo mm. go raya gore o iseng big dreams o iseng big achievements mm. eh, your tribulations ke tse di massive tse di massive tse e leng gore tota dikgwetlho tse o tse o tsamaileng mo go tsone go raya gore ne di go baakanyetsa isago mm. e tla makatsang batho e seng fela mo karolong ya ya ya Zerust e seng fela mo karolong ya ya Ramotshire Moiwa mm. ke bua ka lefatshe yeah yaanong ne re re rona re le bua Setswana se se monate re go leboge eh rona re le bua Setswana se se monate ga re go lebogele fela gore o fa mm. re go lebogela gore o tshetse botshelo bonne modimo a go bofile wa botshela to the fullest mm-hmm. gore batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebelela re a rotloetsega oh, batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebelela re ja monate ga re go reetsa moredi mm. o utlwa jaaka dipelo tsa rona di kibakiba jaaka pelo e tshotse gore e iteye gore e tsose monna phakela e tsose mosadi phakela jaanong re go lebogela dilo tse di tshwanang le tseo gore o kgona go bontsha batho gore bogole ga se ba mo meleng bogole ke bo mo tlhaloganyong limitations ke tse di mo tlhaloganyong jaanong re re re go leboge nna le setlhopha sa me le barati le balatedi ba bua Setswana se se monate. Re go re re re re a go leboga, re go re re re re a go rata e bile re go eletsa masego mo sengwe le sengwe se o batlang go se dira. Ba tlogelele your Twitter handle. yo whatsapp e eh, eh, seng whatsapp e tla tla go losa le mme wa kotlu e tla go losa le mme wa kotlu eh. eh o ba tlogelle twitter handle facebook handle instagram o ba tlogelle le gore ba tla go kera kae ka la bobedi mo mosong bagaetso ba ke ba ratang thata jalo mo facebook ke quinton clockstar mosiele ko instagram ke clockstar eh go eh, twitter ke at clockstar 29 le nkra ko bagaetsho mme ntle le foo o nkra mo phakeleng manta go fitlha ka la botlhano 7 to 10 mo bbfm eh, bokone bophirima fm kgaratlhelo ya diphetogo eh, mo thulaganyong ya breakfast rush phakela le phakela batho ba tsoa ke ba tsosa ba tsosa ke ba tsosa sentle right sentle right mme ke rata ka mokgwa o garelang ka teng ke kopa gore bona mo bua setswana se se monate ra go garela ka wena gompieno alright nyabagaetso a ke wetse jaana Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. A game of life is a lot like football. You have to tackle your problems and block your fear when you've got an opportunity. A pula ene. Ga ke tle go bua mantsi. Pula.